Kwaziwai kwaziwai hama neshamwari eh, kusangana kwatiri kuita zvekare mune chino chirongwa apo tiri kuonesana zvezvimwe zvinowanikwa muchitendero chinonzi Islam. Saka nhasi uno tiri kuda kutaura pamusoro pezvinhu zvinotenderwa kudyiwa nemaMuslims kana kuti musoro wenyaya wedu wakanzi ko Ko ko zvekudya zvinonzi halali ndezvipi? Saka vazhinji vanowanzobvunza kuti ko icho chinombonzi halali chacho chii? Saka nhasi ndokanyaya kandangouya nako kuti tingoonesana kari koga kudaro. Saka zvekudya zviri halali kana kuti zvinobvumirwa. Halali zvinongoreva kuti zvinobvumirwa handiti? Saka kana tiri kuIslam zvekudya zviri halali kana kuti zvinobvumirwa. ndeizvo zvakabvumirwa naMwari kuti zvidyiwe nemaMoslems. Kazhinji kacho muchidimbu tingangoti isusu zvekudya zvose uye nezvinwiwa zvinonzi zviri halal zvinonzi zvinotenderwa kunze kwenyama yenguruve. Uye nedoro izvi hazvisi halal nyama yenguruve nedoro hazvisi halal. Saka izvi hazvifaniri kunge zvichidyiwa nemaMuslim kana kuniwa nemaMuslim, doro nenyama yenguruve. Mhuka dzose mhuka dzose dzinofanira kuchekwa nemunhu Takutaura zvenyama manje kana iri nyama mhuka zvinofanira kuchekwa nemunhu handiti nenzira kwayo zvichisanganisira kutaurwa sorry zvichisanganisira Kutaura zita raMwari panguva yokucheka. Pounocheka paye paye wotaurawo zita raMwari. Sei tichitaura zita raMwari pakucheka mhuka? Nekuti ndiye musiki wechipuka ichocho. Saka handingangomuka ndongosvika ndongobata banga ndongonocheka mhuka ndisina kukumbira muridzi wayo. akaita kuti ive pano. Saka mukucheka kwatinoita zvipuka paye paye tinofanira kutaura zita raMwari. Kutaura kwandinenge ndaita zita raMwari uku kunozoita kuti mhuka iyi ive halali, itenderwe kudyiwa nemuMuslim. Handiti? Saka kana zvichinge zvisina kudaro, isina kuchekwa nezita raMwari, Muslim haadyi, inenge isisiri halal. Saka chinenge chichingodiwa kuitwa ipapo kucheka nezita raMwari. Handiti? Wakacheka. ingava huku yako ingava mombe ingava mean chingava chii chaungachiita unofanira kutaura zita ramwari munhu chete saka kutaura zita ramwari ikoko kunoita kuti chipuka ichocho kana kuti nyama iyoyo igova halali zvinova izvo zvinozoita kuti muslim akwanise kudya saka muchidimbu tingangoti isusu ndataura ndakati zvekudya zvose nezvekunwa zviri halali zvinotenderwa kusara kwenyama yenguruve ne nedoro doro harisi halali uye kunyama kana tichicheka zvipuka zvedu tinofanira kucheka nezita ramwari zvinova zvinozoita izvo kuti nyama yacho ive halali kana kuti itenderwe kudya kudyiwa sorry Saka ndokanyaya kanga ndinako nhasi kadiki diki. Ndine tumwe tunyaya twakati wandei twandichange ndichiuya natwo tichingoonesana kuti ko imo muchitendero chinonzi Islam ichi zvii zvinombowanikwa. Saka. Ndotenda hangu nekanguva kandanga ndinako kadiki diki nemako. Ndovimbawo tinosangana zvekare mune chikamu chinoteera. Tatenda muve nezuva rakanaka.